mediku u nagħmel pjaneta sempliċi. Salvu. Il-knisja tagħmel ħażin għax qed tipprova timxi mal-konċilju ġifieri għax hekk. Salvu għadek qattaf. Kemm fil-fatt naqblu. Jien mhix qed ngħid. Kulli naqblu. Naqblu.
Imma fil-fatt ngħid naqblu għandna. Jien mhix qed ngħid il-knisja m'għandix dritt. Il-knisja għandha dritt. Jien għandi dritt. Jien jien jien il-muftieħ. tal-Knisja tiegħi. Ġifieri jien nista' nagħmel li rrid biha, imma għandi nagħmilha. Jien differenza. Iva, Issa inti qed tgħid għandi, għandi nagħmilha. Jiena naħseb, naħseb li fid-dinja tal-lum għandna nippruvaw insibu metodi oħra għaliex. Eh. Għaliex il-pulizija mhumiex lid twila tal-kappillan, mhumiex. Għat il-ċesri dak li juta ċesri. U l-lala dak li juta għalla. Jena irrit nigwida l-erwieħ billi. Nati l-eżempju bħajja tajba, inħeġġeġ lejn is-sagramenti, U tħassek fid-dinja tal-lum. Kien hemm żmien ta' meta meta biex jiena nimponi l-Kristjaneżmu kont ninqeda blodda ċivili, dak spiċċa. Iva, sa, Issa, ġifieri hemm naqblu. Issa, issa, issa li li qed tgħid inti u u naħ kieku nkomplu fuq niżviluppaw fuq dan il-punt U tajjeb. dak kull punt Il-festa tal-diskussjoni kollha, eh? esterjuri jiġifieri li tinkludi jien naf dak li ngħidulu paganiżmu. Daka hu spiritwali jew le? Le, le, sorry, Mela, le, father, għaliex dak mhux le? paganizmu, dak hija natura umana. Le, let's put it in our heads. Għaliex Dik mhux hija natura spiritwali?
umana. Iż-żogħżija tifraħ taf. Appuntu. U ma tistax ikun li ż-żogħżija ma tħallix tifraħ. Mela, Għax naqblu. inkella għandna problema, inkella l-umanità m'għandhiex futur. Mela naqblu.
Faċli. Għaliex irrikonċiljabbli ma' reliġjon? Għax hija li wieħed- irrikonċiljabbli għal Li xi wieħed raġuni. jifraħ.
Mur Mhux l-Afrika. miegħi żgur. Mur l-Afrika, ara quddiesa tagħhom. Ara l-offertorju, idumlek tliet sigħat, sfin qbiż daqq bit-tnabar, qisu l-marċ ta' filgħodu tagħna dan. L-offertorju! Imma aħna tant sirna Puritani Protestanti li jekk xi ħadd Italla' bandiera jew jew jew jew jew jifraħ naqra. Ih, xaru każa, dik mhix spirituality dik. Biss, Dak Father. paganiżmu. Father, Alright. inti qed tgħid waħda interessanti. Inti Okay. qed tgħid l-offertorju. Jiġifieri, dan is-sfin li nafu li anka David kien jista' qudiem l-arka, Eh. sew qed ngħid jien, imma qudiem l-arka f'parti miċ-ċerimonji reliġjużi u b'sens reliġjuż. Hekk isir, bħalma niftakar fi żmien kien jgħidu għal missaluba Afrikana. Imma aħna qed nitkellmu fuq affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-festi reliġjużi. Huma esterni li huma enaġendu ma' il-firda bejn ir-ruħ u l-ġisem. Spiritwalità falsa ġabita. Aħna ma hemm min, hemm min, il-protestanti jekk huma hemm hemm sezzjoni sħiħa tal-Kristjaneżmu illi biex ikunu biex iħossuhom spiritwali neżżaw il-knejjes tagħhom mill-istatwi kollha, mill-pitturi kollha mur in-National Church of Scotland li huma Presbyterians u saħansitra laqqas kant ma jħalluk tagħmel fil-Knisja għax huma jgħidulek li biex tkun spiritwali trid titneżża lilek innifsek minn dawn l-aspetti kollha umani. Jien ma naqbilx. Ma naqbilx. Fade, ho paċenzja, għamma għafna daċċi għawnek issa, għalli nitkellem ma' ġurnalisti tana xadhom għandhom mistoqsijiet li għamlu n-nis, xarmejn, qabel ma morru reklami. Nistaw nejdu ġon li dawk li qegħdin jikkomunika magħna l-lejla u ma' dilettanti kbar tal-festival. Diskussjoni jattiva ħafna ma waqfet ċejn. Insemmu fost oħrajn il-nar illi forsi għadna ma semmejniex illi jagħmel lil pajjiżna fuq il-mappa tad-dinja, jibgħatulna wkoll appelli biex tiżdied is-sigurtà fil-kmamar tan-nar billi fost oħrajn jingħataw il-permessi tal-kmamar il-ġodda biex min hu applikat ikun jista' jaħdem f'tiegħu u mhux jaħdem f'ta' ħaddieħor b'riżultat ta' ħafna pressjoni ta' nies jaħdmu fi spazju limitat u bil-perikli kollha li jġib miegħu. Isemmi wkoll il-każini tal-banek li jgħidu li huma l-unika sfog li għandna f'ċertu rħula li qegħdin jagħmlu ħafna xogħol biex żgħażagħ iżommu 'l bogħod minn vizzji. Ma jonqosx ukoll madankollu l-inkwiet tad-dilettanti tal-festi għall-fatt li numru ta' drabi qed ikollna l-ġlied bejn id-dilettanti stess b'mod partikolari f'irħula li jiċċelebraw iżjed minn festa waħda u rħula ġirien ta' xulxin

Randolph!
Mela, John, eh, l-ewwel punt fil-fatt li nixtieq insemmi jiena u kollu relatat man naru fil-fatt. L-ewwel semmejna il-liċenzji tan-nar, però iktar minn hekk eh, qed isemmulna il-materjali li jintuża. Eh, kien hemm diversi mistoqsijiet li qamu anke is-sena l-oħra, x'tip ta' materjal qed jintuża jekk il-materjal hux illegali ehm, li forsi wassal għal dan l-inċidenti kollha. Forsi ġew tew ma jista' jirrispondi. Ehm, semmewna diversi punti oħra fosthom ehm, il-kwistjoni tal-imġar, pereżempju, illi il-Knisja titkellem fuq il-flus, pero ehm, biex eh, terfa il-vara eh, hemm l-irkant li n-nies iħallsu ħafna. Hemm kwistjoni oħra, per eżempju, firħula fejn hemm il-festa titulari u l-festa sekondarja, fejn eh, meta issir il-festa titulari tintrama l-Knisja u kulħadd jieħu pjaċir, Meta tkun il-festa sekondarja, il-knisja tkun imneżża xi ħaġa li żgur m'għandix eh, tkun qed jgħidulna, ukoll hemm kwistjoni oħra ta' min jerfa' l-vara illi di tintiret eh, skont eh, il-familja, ġifieri qed isaqsu għandha tkun hekk di ġifieri għax jiena. Ħalġa ma' l-krista. X'għandha xi tajt? Ħallew li xi ngħid proprjament. Le, però hemm xi ħaġa li laqtitni wkoll fuq Facebook hija numru kbir ta' żgħażagħ li huma involuti fl-organizzazzjonijiet li jieħdu ħsieb il-festi fosthom il-laqdiet tal-armar, laqdiet ta' żgħażagħ li qegħdin jibgħatulna wkoll il-kummenti tagħhom. Fost l-oħrajn qalulna eh, wieħed mill-kummenti kien eh, il-festa hija l-bennina fejn żgħażagħ b'talenti differenti jistgħu jiskopru l-kapaċitajiet tagħhom il-bot mill-bank tal-iskola. Kien hemm oħrajn ukoll li qalulna li l-festi huma attrazzjoni turistika, jiġġeneraw il-qligħ anke fl-ibliet u l-irħula hija xi ħaġa wkoll pożittiva u l-festi jagħtu wkoll identità lil pajjiżna kif ukoll issemma aktar kmieni mis-Sur Coleiro aktar kmieni matul il-programm. Kellna wkoll kumment mill-Awstralja, xi ħadd qed isegwina mill-Awstralja telespettatur qed jgħidilna l-unika ħaġa li mmissjajt minn Malta kienet propju l-festi. Tajjeb, forsi nibdew npoġġuha fuq l-internet issa wkoll. Ħalli jibdew għaliex le, u għaliex le. Għaliex le. Ħammorru għal waqfa ta' tarif pubbliċitarju. U kif niġu lura se nitkellem man nies li hawn fis-sala għandna persuna interessanti ħafna fis-sala, ma nafx fejn mar dak iż-żagħżugħ. Hija tennek qed jagħmel biċċa xogħol interessanti ħafna. Mhux biċċa xogħol faċli li qed jagħmel, ta' ġifieri, meta ġi jgħid li x'qed nagħmel, qatlu jiena smajtek sew, inti qed tagħmel hekk, nħallikom bil-kurżità meta nġu lura. Grazzi għal Ampiscopo AF Signs, Nexus Lighting, Samsung Sound Machine, Photo Classic, Damani Footwear, Esprit Ultimate Fonts u Wines and Spirits. Ringrazzjaw ukoll lil Chanti Supreme, Dive, Vortex, Casavini, Vaskas Optika, Tiptoes u Marshall Chauffeur Driven Cars, grazzi, ikkomunikaw magħna fuq 5061 5010 SMS jew inkella fuq kummenti għet affari tagħna .tv bl-email jew inkella fuq il-Facebook. Nhar il-ġimgħa li ġej affari tagħna jiddiskuti mal-Kummissarju għall-Unjoni Ewropea Malti John Dalli. 2182147 irriserva postok minn issa. Inkun magħkom minn hawn u ftit minuti oħra. Bqgħu hemm.
Dan il-programm jixtieq jirringrazzja lil Orienta, The Notebook Center, Styling Station, Darmanin Footwear, Vaskas, Optika, Gilda għal ħwejjeġ ta' Olwin u Krista, Francesca Rizzo, Bandi's Nail Studio, Esprit, Ultimate, Bonds, Hans Menswear, Nexus Lighting, Sound Machine, One Radio,

Is-sejl ta' Dow Malta bil-Kirkara wasal fl-aħħar.